Heddiw 'ma, Todd Cyrch a Mel. croeso i artisaniaeth.com. Heddiw yma, mae gen i fi ras y ganrif i chi rhwng gluten a gluten free. Os ydych chi heb weld yr fideo cynt, cliciwch lle bynnag dwi wedi rhoi y link. Ond heddiw yma, dwi'n trio cymharu starter wedi cael ei wneud efo cyrch a starter wedi cael ei wneud efo blawd. Fel ydych chi'n gweld, dwi yn iwsio yr union run amount o gynhwysion i'r ddau dorf, ond gan bod fi'n trio cadw lefel air starter rhywun peth, dwi yn mynd i o'r arasu yr amount o flawd, ceirch a dŵr dwi'n ychwanegu i'r dorf. Digon o feddwl rhy galad yn hynna dde, oedd o'n lot o'm hats, so jyst dafwch nhw gyd yn y fowlan. A cymysgwch hynny at ei gilydd. Wrth gwrs, ella 'sa fo 'di bod yn well 'swn i wedi meddwl dipyn bach amdan hyn 'de, gan bo' fi'n taflu nhw ar y bwrdd. Unrhyw esgus i nôl y kit newydd de. Un nodyn i wneud ydy bo' fi 'di gor'o' adio tua 30 gram o ddŵr i'r un ceirch am bod o'i weld yn reit sych i gymharu. Dwi'm yn gwbod os 'da fi wedi neud camgymeriad ond nath o weithio'n diwadd. O'dd y ddau does efo tua 'run consistency. Dyma fi real boy yn uh, tylino efo dau law de. Fel mae wastad angen gwneud does os ydych chi'n uh, professional. Nes i ddim neu hyn o gwbl. Nes i just neu bob un am ddeg munud. Dau dŵr bryn peth. Nes i'n rhoi nhw'n eithaf special. A chi'n gweld mae'r uh, gola a bod i'n uh, croesawu ni nôl i ni fideo eto. Dda, wedi codi rei da, ceirch bach yn slo, dart y blawd sy'n definitely yn ennill, ond, chi'n gweld y diwedd eto na dda. Allan yn nhw o'r tubs, uh, just dau dorf, Tun oedd hein. rheswm dwi'n iwsio tyniau yn ei hen ydy, a bod o'n lot haws cymharu chder. Torth, cyfrwch nhw mewn cling ffilm. Be nes i yma oedd roi nhw yn y ffwrn a'r dymeredd isel iawn, so efo thermometer a bob dim. Dyna ni, fel eisiau jyst adon nhw fyna. Do, unwaith oedd y dau dorf di profi denslo ar y ddau o'n. Do, mae yna reswm i fi wneud hyn, ddim just fi sy'n bod yn uh, dwys. Un o'r ceirch a un yn starter blawd. Cuts sydyn wedyn, jyst gadael i chdi reoli pa ffordd mae'r torf yn ei hangu i chi. Lle bod chi'n rhoi stem yn y ffwrn ei hun, so chi efo tyn a'r opsiwn i wneud, mae'n haws jyst rhoi ceuad bach ffoil ar y top, a beth mae hynna'n wneud ydy cadw stem mae'r dorf ei hun yn cynhyrchu fewn, a wneud yr haen stem na stopio y crwstyn rhag crwstio drosodd yn rhy sydyn. A fel chi'n gweld, nes i dynnu'r ffoil hanner ffordd drwy'r pobi a gadael nhw eto am tua 20 i 30 munud i wrth crwsio fyny a brownio neis. A dyna ni really, tynnu nhw allan wedyn. Fel chi weld, maen nhw wedi dod allan yn uh, attractive iawn de, rhaid i fi ddeio. Ond, ar brafodd hwn yn diwad, a ah, rhaid i ni wneud rhyw fath o werthusiad, y does, so dyma nhw fyma, nes just sleisio mewn i nhw yma. Dwi'm yn gweld llawer o wahaniaeth. Os rhywbeth, mae'r dorf ceirch yn edrych yn well na'r un uh, surdoes blawd, ond eto hynna mwy o thebyg uh, oherwydd y siapio a lle bod y cwt di bod bach well yma. So, na i'n rhoi hynna lawr i'r starter. Mae'r crym, fel ydych chi fewn, y tu fewn yn soft nes. Yn ddiwedd fo, y peth bwysig ydy sy'n mynd o'n blasu, a o ran blas, o'n i rili really ddim yn gweld gwahaniaeth. Oedd y ddau bron iawn union yr un peth. Os labyn o fenyn ar y top, a To, maen nhw'n perffaith. Felly, dyna chi rili. Dau dorf, ceirch a mel i chi gael mwynhau. Mae'r sait ar y gwefan, ond am wan arbrawf llwyddiannus iawn. Os chi'n mwynhau o, gyda'r comments yn y bath. Ond tan tro nesa, gethyn dwi efo artisaniaeth.com a welwch chi tro nesa.